Tutan video ahcun naite ah PDF pawl hriamnam tampi Mizoram ah tlaitu kha ahote dah an si timi kha an vun chim lai. A luancia May thla nihnih ah khan Aizawl palik nih zinglei ah Mizoram ah PDF hriamnam hmanning tampi an tleih i mah cun hriamnam tleihmi pawl cu a pam taktak hi si. Rifle pathum, sport gun rifle pahnih, air gun VX pathum, bomb thluan thong hlei khat. A bawm in bawm sawm nga le panga, le a puahnak fuse bawm li, a hri metre thonghnih tluk a si. Hriamnam an phurhnak motor a neitu zong cu tleih an si i, Aizawl khua veve an si. Cu hlante zongah hi hriamnam tlaihnak hi mizaram ah rak um lengmang i mah hi hriamnam a tlaitu pawl hna hi an min ah Assam Rifle ti an si. A biapi bik ahcun tutan ah palik nih an tlaih ko nain a thli te i bia rak nawh tu hi a tu i Assam Rifle an si. Assam Rifle timi pawl hi kum thongkhat zarriat sawmthum nga ah khan mirang pawl nih India ram an rak uk lio ah khan an rak dirh cangmi a si. Minṭhatnak tete le raltuknak kongkau ah hlawhtlinnak tampi an hmuh caah an cawlcangh ning an rianṭuannak ah Zeimawzat laksawng an hmuh an lak tikah India cozah zong nih cun Mirang nih India an chuahtak hnu zongah khan Assam Rifles cu tu tiang hin hrawk loin a kalpi rih. India ralkap kuttang i a ṭengnge pakhat an si i Atu ahhin minung thong sawmruk le thong nga le za le sawm li le pathum hrawnghrang he a milu in an si. An umnak hmunpi an het kuatra hi India ram i tlangcung i state pakhat Meghalaya an timi ah an um i an khuapi Shillong timi ahhin headquarter an ngei. Battalion sawm li le paruk hrawnghrang an si. Kum thong hnih le kum hnih in India le Kawl ramri ah India ralkap nih ramri congtu ding ah a vun chiah hna i India le Kawl ramri tluanchuak hi anmah nih an ven hna i cuticun hriamnam le si ṭha lo bing te hna, number four te hna le a dangdang India le Kawlram nih i cawk ding le chawlehchawhawlnak ah hman lo ding timi Ri an khiahmi pawl kha anmah nih hin phungning lo hong lutmi kha cu an rak ven hna. Cucaah cun hi hna pawl kut hin luat a har ngaingai i a hmaante a chim ko lo ahcun kan Lai ralkap pawl CNA pawl meithal zong hi zeimaw zat an tlaih cang ti kan theih. Inn tutan zongah PDF hriamnam zeimawzat hi voihnih voithum an tlaih cang i hika lei ah AA lei in an hriamnam tete zong nai hrawnghrang ah Arakan tapung hriamnam zong hin hapaw nih hin an tlaih lengmang hna. Cucaah cun i ralrin ngaingai a hau. Kawlram tapung pawl zong hi hika lei ah Naka tapung kan timi te pawl zong hi hi hna pawl nih hin an kahdoh tawn hna i hi hna pawl hi India cozah nih hin a hman ngaingai hna. Culawng si loin India ram ah khin tlangcungmi tapung zeimawzat an um ve i khi hna pawl kah, khi hna pawl ṭhio ding le Kap dawh ding hin hi a sam raiful timi pawl hi cozah nih a hman lengmang hna. Zeicah kan ti a si ahcun an rianṭuan ning le sungṭho ah an ṭhawng. Raltuk an thiam fawn. Cucaah cozah nih hin, India cozah nih hin a hman lengmang hna. Ramri tluanchuak hin an um caah kan Kawlrammi minung tampi zong hriamnam kongkau ah siseh, si ṭha lo nam baw fawr te hna, bing te hna kongkau ah minung tam tuk hi hna pawl nihin an tleh cang hna i anmah ruangah hin kan Laimi zong minung zeimaw zat thawngah atu hi Mizoram an tla ko. Cucaah cun hriamnam te hna kha mawṭaw in khat ṭhupi phurh hei ti pawl kha hi hna pawl kut chin hin cun a luat lo taktak khi si. Khualtlung mawṭaw le a dangdang zong kha tlaih Tleih si lo hmanh ah check khawhnak nawl an nei i civil motor zong kha an rak check lengmang. Cucaah cun hriamnam kan phurh or a dangdang kan phurh tik zongah hi hna pawl hi motor te pawl in kan phurh a si ahcun zeitihmanh kan hrial kho hna lai lo timi kha a fiang. Cucaah cun Hi hna pawl sin hin kan luat khawhnak ding a si ahcun mawṭaw kan hman lo i thil dang tu in khua kan tuak a hau timi zong kha kan ruah ngai a hau lai.